Gyda chynnydd eithriadol yn y nifer o bobl sy'n bwyta cig iâr ac wyau, mae yna gyfle i ddatblygu busnesau i ddiwallu'r galw am y math yma o gynnyrch fferm. Gyda chymorth Agriscope, mae Arwel a Delyth Jones ar fin agor busnes wyau ar fferm Parc ger Llangw. Mae'r ddau wedi bod yn awyddus i weithio ar y fferm, yn hytrach na chynnal swyddi llawn amser. Ond oherwydd prinder tir, dyw hyn ddim wedi bod yn bosib. Tan nawr.
Ers symud yma pedair blynedd yn ôl, dyn ni wedi bod yn meddwl be fedrwn ni wneud yma um, i gael mwy i fewn i'r busnes a dyn ni wedi bod yn cadw iau ers blynyddoedd a dyma ni'n meddwl mynd Dyna ni'n meddwl, o ia, syniad da, dyna ni'n meddwl, awn ni ddim fewn i'r wyau. A dyna sydd ar y gyd gychwyn. Um, mi fydd na 16,000 o ieir yn dod yma. Ac um, mi fydda i, dwi wedi rhoi yngwaith i fyny, so fydda i adre yn llawn amser yn wneud y gwaith dyddiol.
Da ni lwcus dweud gwir, da ni reit ar ochr y ffordd. A reit hwylus i i'r loris a felly ddod yma i nôl yr wyau ac dod â'r ffid a felly i'r ieir. Y peth cynta nathon ni o chwilio am gontract yym a da ni di mynd hefo Lloyds felly da ni yn prynu'r ieir ganddyn nhw, da ni'n prynu'r ffid ganddyn nhw ac hefyd da ni'n gwerthu'r wyau. Yn ôl iddyn nhw.
Mae cynhyrchu wyau yn fusnes sy'n werth 39.2 miliwn y flwyddyn, ac mae yna alw cynyddol yma yng Nghymru am fwy o gynnyrch cig ac wyau ieir. Mae Elaine Rees yn cynnal grŵp Agriscope ar gynhyrchu wyau.
Hi chi, dwi'n meddwl, hi chi siarad efo banc yn cael, cael y, cynog, y cefnogaeth nhw a mae costio o gwmpas han y miliwn. £500,000 ti eisiau i cychwyn. Mae nhw dweud, um, os ti'n neud y ffigeri a siarad efo banc, mae banc Cia yn licio wneud y pres dros deg flynedd. Um, ond, ie, yeah, mae job i gwybod you know, lle ni heddiw a blwyddyn nesaf lle mae uh, um, y pres y wyau neu ffyd. Ond um, mae bancs yn wastad yn dweud loan dros deg flynedd, mae nhw cyfforddus efo. Mae contract yn pwysig iawn, mae dad yn byd cael ei oie a shed mawr um, heb rhywle i nhw fynd a cefnogi y banc, really, ond os mae rai efo pres o dan gwely rach, ond um, os, ie, yeah, na, hai ti cael y banc tu ôl ti, rili.
Gyda'r uned ar fin agor, mae Delith wedi rhoi'r gorau i'w swydd llawn amser.
Mae Arwel a fi yn hynod ddiolchgar i Elaine sydd wedi bod yn helpu ni drwy'r daith i gyd. Um, dwi'n meddwl hebddi hi, fysa ni ddim wedi cyrraedd lle deni heddiw. Er mai wyau fydd y prif ffynhonnell o arian ar y fferm cyn hir, mae Arwel am barhau i gadw tua 100 o ddefaid Cheviot a Biwla pur ar y fferm. Byddai yn dal i gadw'r defed. Dwi'n licio bod efo defed, yn delight, dwi wrth y modd. Mi fydda i'n dal i weithio llawn amser fel adeiladwr, bydda. Dwi wedi bod yn meddwl am y peth ers blynyddoedd, ond wan mae o'n reality. Mae'r ffarm mor fechan, a dwi'n meddwl dyma'r unig ffordd fedrwn ni'n gallu cario ymlaen i amaethu.

Dyn ni'n rhoi, dyn ni wedi rhoi cant y cant i'r peth a dyn ni'n benderfynol iawn o'n ei dylwyddo. Um, er mwyn yr, yr cenedlaeth nesaf hefyd. Er mwyn y cenedlaeth nesaf, ie. I gario fel bod yna rhywbeth yma i'r plant ac i'w cadw nhw yn hen gwlad.